mia dome o, eye nenema ke mia dome ame geɖe hã medzɔ tso ƒome siwo ŋu bubu le la me o. Mawu tia nu siwo dze movinuwoe le xexea me la be yeatsɔ ado ŋukpe nunyalawoe, eye wòtia nu siwo gbɔdzɔ la hã be yeatsɔ wo ado ŋukpe ŋusẽtɔwoe. Gawu la, nu siwo amewo mebuna ɖe naneke me o, eye womeɖi naneke o lae Mawu tia. Etia nu siwo menɔ anyi kpɔ o kura gɔ̃ hã be yeatsɔ wo aɖe nu siwo li xoxo la ɖa. Mawu wɔ esia ale be amegbetɔ aɖeke nagaƒo adegbe le eŋkume o. Mawu sia ke gbɔe wòtso be míezu ɖeka kple Kristo Yesu. Mawu wɔ Kristo sia wòzu míaƒe nunya, etɔe dzi tu afia na mí hekɔ mía ŋuti. Gawu la, Mawu to Kristo dzi ɖe mí hexɔ mí ɖe agbe. Eya tae woŋlɔ ɖe mawunya me be, Ame si be yeaƒo adegbe la, netsɔ Aƒetɔ la ƒo adegbee. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve. Nɔvinyewo, esia tae esi meva mia gbɔ be maɖe gbeƒã Mawu ƒe nya ɣaɣla la la, nyemetsɔ nya gãwo alo aɖaŋunuƒoƒo ɖe gbeƒãe na mi o. Elabena esi menɔ mia dome la, meɖoe be naneke manɔ nye susu me wu Yesu Kristo si woklã ɖe ati ŋu la o. Ame beli kple vɔvɔ̃nɔtɔ menye hedzona nyanyanya ɣemaɣi. Nyemezã nya siwo lolo, siwo me amegbetɔwo ƒe nunya be ɖo o, ke boŋ meɖe gbeƒã gbedeasi la dzaa ko, abe ale si Mawu ƒe gbɔgbɔ la ɖee fia to eƒe ŋusẽ me la ene. Nyemedina be miaƒe xɔse natsi tre ɖe amegbetɔwo ƒe nunya dzi o, ke boŋ ɖe Mawu ƒe ŋusẽ la dzi. Míenya ƒoa nu le nunya ŋu na ame ŋdeŋgɔwo baa, gake menye xexe sia me ƒe nunya alo edziɖula siwo si woxɔ ŋusẽ le xoxo la ƒe nya gblɔm mele o. Ke nunya si ŋu míeƒoa nu le la, wotsyɔ nu edzi heɣlae ɖe Mawu me. Mawu da asi ɖe edzi hafi xexea me va dzɔ, be woato nunya sia dzi ado mí ɖe dzi. Xexe sia me dziɖula aɖeke menya nya ɣaɣla sia o, elabena ne ɖe wonyae la, anye ne womeklã Aƒetɔ Ŋutikɔkɔetɔ la ɖe atitsoga ŋu o. Ke woŋlɔe ɖi be, Nu si ŋku mekpɔ kpɔ o, nu si to mese kpɔ o, Nu si meva susu me na ame aɖeke kpɔ o lae Mawu dzra ɖo ɖi na ame siwo lɔ̃e la. Mawu ɖe nu siawo fia míawo ya to eƒe gbɔgbɔ la dzi, elabena gbɔgbɔ la dzroa nu sia nu me tsitotsito. Edzroa keke Mawu ƒe nu goglowo ke gɔ̃ hã me. Ame kae nya nu si le ame aɖe ƒe susu me ke? Ɖe menye eƒe gbɔgbɔ si le eya ŋutɔ me la koe nyae oa? Nenema ke ame aɖeke menya nu si le Mawu ƒe susu me o. negbe Mawu ƒe gbɔgbɔ la ko. Menye gbɔgbɔ si le xexe sia me lae míexɔ o, ke boŋ gbɔgbɔ si tso Mawu gbɔ lae míexɔ, bena míate ŋu ase nu siwo Mawu tsɔ na mí faa la gɔme. Ale menye nunya si míesrɔ̃ tso amegbetɔwo gbɔ la míetsɔna ƒoa nui o, ke boŋ nu siwo gbɔgbɔ la fia mí lae, be ne míaɖe nyateƒe si le gbɔgbɔ me la afia ame siwo me gbɔgbɔ la le la. Ame si me gbɔgbɔ la mele o la, Mete ŋu xɔa Mawu ƒe gbɔgbɔ la ƒe nunanawo o, movinyawo ko woɖina nɛ. Mate ŋu ase wo gɔme hã o. Elabena ame si me gbɔgbɔ la le la koe anya be nu vevi wonye. Ke ame si le gbɔgbɔ me la nya nu si nyo kple esi menyo o. Ɖeko ame aɖeke mete ŋu dea si eyama o. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, Ame kae nya susu si le tame na Aƒetɔ la? Ame kae afia nui? Míawo ya la, Kristo ƒe tamesusue le mía si. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta etɔ̃. Nɔvinyewo, esi meva mia gbɔ la, nyemete ŋu ƒo nu na mi abe ame siwo le gbɔgbɔ me la ene o, ke boŋ abe ame siwo le ŋutilã me la ene. Meƒo nu na mi abe vidzĩ siwo wɔ ɖeka kple Kristo la ene. Notie mena mi mieno. Menye nuɖuɖu sesẽ o, elabena ɣemaɣi la, Míetia ɖu nu sesẽ o, eye fifi kura gɔ̃ hã la, miate ŋu aɖui o, elabena xexe sia me susu koe gale mia si. Nenye be miele ŋu ʋãm mia nɔewo, eye miele dzre hem la, ɖe esia mefia be miegale agbe nɔm abe xexe sia me tɔwo ene, eye miele nu wɔm abe amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒomevi ko ene oa? Ne ame aɖe be Paulo tɔe menye, eye bubu hã be Apolo dzie mele la, ɖe menye ame siwo meli ke o la ko mieganye oa? Evɔ ɖe, ame kae nye Apolo? Ame kae nye Paulo? Ɖe menye subɔlawo ko mienye, eye mieto mía dzi zu xɔsetɔwo oa? Dɔ si Aƒetɔ la ɖo na mía dometɔ ɖe sia ɖe koe míewɔ. Nye ya ɖeko medo nukua, eye Apolo hã ti ko wòdee, ke Mawue nye ame si na wòti. Ale menye ame si do nukua alo ame si dee ti la ƒe dɔe nye vevitɔ o, ke boŋ Mawu, ame si nana wòtina la ɖeɖe ko tɔe nye vevitɔ. Ame si do nukua kple ame si dee ti la, ɖee wosɔ, eye wo dometɔ ɖe sia ɖe axɔ fetu ɖe dɔ si wòwɔ la nu. Míenye hadɔwɔlawo na Mawu, Eye miawo mienye Mawu ƒe agble. Ɛ̃, Mawu ƒe xɔ hãe mienye. Nyee la, Mawu ve nunye, eye wòɖom abe xɔtula gã ene. Ale meɖo xɔa gɔme anyi. Ame bubu va le etum ɖe edzi. Ame sia ame si le etum ɖe edzi la, nalé be na ale si wòatui ɖe edzii, elabena woɖo xɔa gɔme anyi xoxo. Eye ame aɖeke mate ŋu awɔ gɔmeɖoɖo bubu wu esi li xoxo, si nye Yesu Kristo la o. Nenye be ame aɖe tsɔ sika alo klosalo alo kpe xɔasiwo alo ati alo be alo gbe bubu aɖe tui la, ame sia ame ƒe dɔ si wòwɔ la ava dze, elabena wole ɖe ge afia le ʋɔnudrɔ̃gbe la. Due wole tsɔtsɔ ge aɖee ɖe goe, eye dɔa ado dɔ si ƒomevi ame sia ame wɔ la kpɔ. Ne xɔ si ame aɖe tu ɖe gɔmeɖoɖoa dzi ti anyi la, ekema axɔ fetu. Ame si tɔ fia la, abu eƒe fetu ke bebli hafi woaxɔe ɖe agbe, abe ame si do tso dzo dze aƒe me la ene. Ɖe mienyae be Mawu ƒe gbedoxɔe mienye, eye be Mawu ƒe gbɔgbɔ la le mia me oa? Ne ame aɖe gblẽ Mawu ƒe gbedoxɔ la, Mawu agblẽe eya hã, elabena Mawu ƒe gbedoxɔ la, nu kɔkɔe wònye. Miawoe nye gbedoxɔ sia. Ame aɖeke megaflɔe eɖokui o. Ne mia dometɔ aɖe bu be yenye nunyala le xexe sia me la, netsɔ eɖokui wɔ movitɔe boŋ ale be wòava zu nunyala, elabena xexe sia me tɔwo ƒe nunya nye movidɔdɔ ko le Mawu gbɔ. Woŋlɔe ɖe mawunya me be, Eléa nunyalawo ne wole nane wɔm le ayeme. Wogagblɔ hã be, Aƒetɔ la nya be nunyalawo ƒe tamesusuwo nye nu dzodzro, eya ta ame aɖeke megatsɔ amegbetɔ ƒoa adegbee o. Mia tɔ ko amesiame kple nu siawo katã nye. Eɖanye Paulo, Apolo alo Kefawo, eɖanye xexeame alo agbe, alo ku, alo nu si le fifia, alo nu si le vava ge o, wo katã mia tɔwoe. Ke miawo la, Kristo tɔ mienye, eye Kristo nye Mawu tɔ. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ene. Ame sia ame nabu mí abe Kristo ƒe dɔlawo kple ame siwo wotsɔ Mawu ƒe nya ɣaɣla la de asi na be woakpɔe dzi la ene. Ele vevie be míanye nudzikpɔla siwo ŋu woate ŋu aɖo ŋu ɖo. Le gonyeme la, meɖe fu nam kura be miawo alo ame bubu aɖe nadrɔ̃ ʋɔnum o. Nyemedrɔ̃a ʋɔnu nye ŋutɔ ɖokuinye gɔ̃ hã o. Nyemenya ne mewɔ nu gbegblẽ aɖeke o. Ke esia mefia be menye ame dzɔdzɔe o. Aƒetɔ lae nye nye ʋɔnudrɔ̃la, eya ta migadrɔ̃ ʋɔnu ame aɖeke hafi ɣeyiɣia nade, alo hafi Aƒetɔ la nava o. Ne eva la, ahe nu siwo woɣla ɖe viviti me la ɖe kekeli nu, eye wòaklo nu le aɖaŋu si amewo de ɣla ɖe susu me la dzi. Ɣemaɣie Mawu akafu ame sia ame si wòdze be woakafu la. Nɔviwo. Metsɔ nye ŋutɔ kple Apolo ƒe nya sia ɖo kpɔɖeŋui na mi, be ne miasrɔ̃ nu tso mía gbɔ, ne miagatra tso mawunya gbɔ o. Migatsɔ dada bu ame aɖewo amegãwoe, ahabu bubuwo ya ame maɖinuwoe o. Ame ka gɔ̃e tsɔ wòe awɔ ame tɔxɛe? Nu kae le asiwò, esi menye ɖe wotsɔe na wò o? Nenye ame aɖee na wò la, nu ka ta nèle adegbe ƒom abe wò ŋutɔ wò nu wònye ene mahã? Ã! Ɖe mieɖi ƒo xoxoa? Miezu kesinɔtɔwo vɔa? Fia hã ɖum miele míawo manɔmea? Fiae mianɔ ɖuɖum pe, ne míawo hã míaɖui kpli mi hafi. Edze nam abe Mawu ɖee wòkplɔ mí ame dɔdɔwo ya vɛ abe amegbetɔwo katã ƒe mlɔetɔ kekeake ene. Gawu la, míezu abe ame siwo wotso kufia na. Be woawu le nukpɔƒe la ene. Ẽ, modzakaɖenuwo ko míezu na xexea me gbadzaa, mawudɔlawo kple amegbetɔwo siaa. Míawo míezu movitɔwo le Kristo ta. Ke miawo ya Kristotɔ nyanuwo mienye. Míawo míenye ame gblɔewo, ke miawo ya ŋusẽ le mia ŋu, bubu le mia ŋu, ke míawo ya womekpɔa mí ɖe naneke me o. Va srɖe fifia gɔ̃ hã la, dɔ kple tsikɔ le mía wum. Míeti ɖo ʋu me. Woƒoa mí nyamanyama dzodzro, eye míele tsaglan la tsam. Aƒe aɖeke mele mía si o. Míekua kutri hewɔa dɔ kple mía ŋutɔwo míaƒe asi. Ne amewo ƒo fi de mí la, míeyraa wo. Ne woti mía yome la, míedoa dzi tsɔnɛ. Ne amewo dzu mí la, míedia woƒe nyui. Míeva zu aɖukpodzinu kple gbeɖuɖɔ na xexeame katã va se ɖe egbe. Nyemele nya sia ŋlɔm be matsɔ ado ŋukpe mi o, ke boŋ be matsɔe axlɔ̃ nu mi abe vinye lɔlɔ̃tɔwo ene. Togbɔ be nufiala geɖewo le mia si le hamea me hã la, mia fofowo mesɔ gbɔ o. Meto nyanyui la gbɔgblɔ me va zu mia fofo, elabena miewɔ ɖeka kple Kristo. Eya ta mele nu xlɔ̃m mi be miato nye afɔtoƒe Esia tae mele Timoteo, vinye lɔlɔ̃a, si nye nuteƒewɔla, eye wòle hadede me kple Aƒetɔ la ɖom ɖe mi. Medi be wòaɖo ŋku ale si menɔa agbee abe Kristo ene la dzi na mi. Nu siawo ke ko mefiana le hameawo katã me le afi sia afi. Mia dometɔ aɖewo le wo ɖokui dom ɖe dzi abe ɖee nyemegale mia gbɔ va ge o ene. Ne Aƒetɔ la lɔ̃ la, eteƒe madidi kura hafi mava mia gbɔ o. Nenye be meva la, Nyemati dzi be manya nya siwo gblɔm dadala mawo le o, ke boŋ madi be manya ŋusẽ si le wo si, elabena Mawu ƒe Fiaɖuɖu la mele nuƒo me o, ke boŋ ŋusẽ mee wòle. Ka dim miele? Matsɔ ameƒoti ɖe asi vɛ loo alo mava kple lɔlɔ̃ kpakple tufafa?

Míele esem godogodo le mia ŋu be mia dometɔ aɖewo le ahasi wɔm. Ahasi si ƒomevi wɔm wole la tɔgbi mele trɔ̃subɔlawo kura gɔ̃ hã dome o. Wobe ame aɖe xɔ eya ŋutɔ fofoa srɔ̃. Hafi miele dadam alea, avi boŋ wòle be mianɔ fafam. Miɖe ame si wɔ nu sia ɖa le mia dome. Togbɔ be mele adzɔge tso mia gbɔ abe amegbetɔ ene hã la, mele mia dome le gbɔgbɔ me. Mebu fɔ ame si wɔ nu sia le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne miekpe ta le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, nye gbɔgbɔ anɔ mia dome, eye miatsɔ ame sia ƒe ŋutilã ade asi na Satana be wòatsrɔ̃e gbidigbidi, ale be woaxɔ eƒe gbɔgbɔe aɖe agbe le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkeke la dzi. Medze be mianɔ adegbe ƒom hafi o. Ɖe mienyae be amɔʋãnu vi aɖe koe nana amɔ blibo la katã ʋãna oa? Eya ta mitsɔ amɔ ʋaʋã xoxo la ƒu gbe bene miazu amɔ yeye, elabena le nyateƒe me la, amɔ maʋãmaʋãe mienye. Wowu Kristo, si nye míaƒe Ŋutitotoŋkekenyui Lévia la. Eya ta mina míaɖu ŋkekenyui la, menye kple amɔ ʋaʋã xoxo si nye susu baɖa kple nu vɔ̃ɖi wɔwɔ o, ke boŋ kple amɔ maʋãmaʋã, si nye nu dzɔdzɔe wɔwɔ kple nyateƒetoto. Le agbalẽ si meŋlɔ na mi kpɔ va yi me la, megblɔ na mi be migade ha kple ame siwo nɔa agbe baɖa o, menye xexe sia me hasewɔlawo, ŋubialawo, adzodalawo kple trɔ̃subɔlawoe mewɔnɛ o. Anye ne ɖe ko miado go le xexe sia me. Ke nu si ŋlɔm mele na mi lae nye be, ne nɔvi aɖe nye hametɔ vɔ̃tso, eye wògale ahasi wɔm alo le ŋu biam alo le trɔ̃ subɔm, alo le dzre hem alo le aha mum alo le adzo dam la, migade ha kplii o, migaɖu nu kplii gɔ̃ hã o. Ʋɔnudɔdrɔ̃ ame siwo mele hamea me o la metsɔ gbɔnye o. Ɖe menye ame siwo le hamea me lae wòle be miadrɔ̃ ʋɔnui oa? Ame siwo mele hamea me o ya la, Mawue drɔ̃a ʋɔnu wo. Mawunya gblɔ be, Minya ame vɔ̃ɖi la ɖa le mia dome. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ade. Ne nya ɖo nɔvi xɔsetɔ eve dome la, ɖe ame ɖeka tsɔnɛ yina ɖe ame siwo mele hamea me o gbɔ loo alo etsɔnɛ yia hametɔwo gbɔa? Alo ɖe mienyae be xɔsetɔwoe le ʋɔnu drɔ̃ ge xexea me gbe aɖe gbe oa? Mi ame siwo gbɔna ʋɔnu drɔ̃ ge xexea me la, ɖe miate ŋu adrɔ̃ nya kplikpliwo akpɔ ta na wo oa? Ekema mienyae be míawoe gbɔna ʋɔnu drɔ̃ ge mawudɔlawo gɔ̃ hã oa? Ʋu keke wòahanye agbemenya suesuewo. Nu ka ta nenye be nya siawo ɖo mia dome la, mietsɔa wo yina ɖe ame siwo hamea mebuna go bi o la gbɔe? Ŋu nekpe mi dzro, ke ɖe miele gbɔgblɔm be nunyala ɖeka pɛ hã mele mia dome si ate ŋu adrɔ̃ nya le nɔvi xɔsetɔwo dome o tae miele mia nɔewo kplɔm le ʋɔnu yim le ame siwo menye xɔsetɔ o la gbɔa? Be miele mia nɔewo kplɔm le ʋɔnu yim la ɖe mia dzi kpɔtɔ. Nu ka ta miazi kpi woawɔ vɔ̃ ɖe mia ŋu boŋ o? Nu ka ta miana woaba mi boŋ o? Le esia teƒe la, miawo boŋ miele vɔ̃ wɔm hele amewo bam, Miewɔ esia ɖe mia ŋutɔ mia nɔvi xɔsetɔwo kekeake hã ŋu. Ɖe mienyae be ame siwo wɔa nu madzɔmadzɔ la manyi Mawu ƒe Fiaɖuƒe la dome oa? Migana woable mi o. Nu baɖa wɔlawo alo trɔ̃subɔlawo alo ahasiwɔlawo alo nyɔnu siwo dɔna kple nyɔnuwo loo alo ŋutsu siwo dɔna kple ŋutsuwo alo fiafiwo alo ŋuklẽlawo alo ame siwo noa aha muna alo ame siwo dzua ame, alo ame siwo dea dzɔa ame ƒe nu la, manyi Mawu ƒe Fiaɖuƒe la dome akpɔ o. Nu siawoe mia dometɔ aɖewo wɔna tsã, ke azɔ la, wole tsi na mi, kɔ mia ŋuti, hebu mi ame dzɔdzɔewoe le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ kple mía Mawu la ƒe gbɔgbɔ la me. Wogblɔna be woɖe mɔ nam be mawɔ nu sia nu, ke menye nu sia nu wɔwɔe nyo na ame o. Wonya gblɔna be woɖe mɔ nam be mawɔ nu sia nu baa, ke nyemele mɔ nage naneke naɖu dzinye o. Wogagblɔna hã be ɖee wowɔ nuɖuɖu be woaɖu ɖe ƒodo me. Nenema ke ɖee wowɔ ƒodo be woaɖu nu ɖe eme. Ke Mawu gbɔna wo kple eve la sia ɖe ge ɖa. Womewɔ ŋutilã be woatsɔe awɔ ahasie o, ke boŋ ɖe wowɔe be wòanye Aƒetɔ la tɔ, eye Aƒetɔ la hã nanye ŋutilã tɔ. Abe ale si Mawu fɔ Aƒetɔ la ɖe tsitre tso ame kukuwo dome ene la, Nenema kee wòatsɔ eƒe ŋusẽ la afɔ míawo hã ɖe tsitree. Ɖe mienye bena miaƒe ŋutilã la, Kristo ƒe ameti la ŋutinuwo wonye oa? Ne ele nenema la, ɖe wòle be matsɔ Kristo ƒe ŋutinu awɔ nyɔnu si tsɔ ahasiwɔwɔ ɖo dɔe la ƒe ŋutinuwoea? Gbeɖe! Ɖe mienye be ŋutsu si dɔ kple nyɔnu ahasitɔ la, eƒe ŋutilã zu ɖeka kple tɔa? Elabena mawunya gblɔ be, Wo ame eve la woazu ŋutilã ɖeka. Ke ame si wɔ ɖeka kple Aƒetɔ la ya la, eƒe gbɔgbɔ zu ɖeka kple Aƒetɔ la tɔ. Mitsri ahasiwɔwɔ loo, nu vɔ̃ bubu ɖe sia ɖe ƒomevi si ame wɔna la, melɔa eya ŋutɔ ƒe ŋutilã ɖe eme o. Ke ame si wɔ ahasi ya la, wɔa nu vɔ̃ ɖe eya ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋu. Ɖe mienyae be miaƒe ŋutilã la gbɔgbɔ kɔkɔe si Mawu na mi wòle mia me la ƒe gbedoxɔe wònye oa? Kpɔ ɖa, menye mia ɖokui tɔe mienye o. Fe gã ŋutɔwo xe ɖe mia ta, eya ta mitsɔ miaƒe ŋutilã de bubu mawo ŋui. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta adre. Fifia la, medi be maƒo nu tso nya siwo miebia le agbalẽ si mieŋlɔ ɖo ɖa me la ŋuti. Magblɔ be anyo ŋutɔ ne ŋutsu anɔ anyi eye madɔ kple nyɔnu o. Ke be miaxe mɔ na ahasiwɔwɔ ta la, srɔ̃nyɔnu nenɔ ŋutsu ɖe sia ɖe si, eye nyɔnu ɖe sia ɖe neɖe srɔ̃. Ŋutsu newɔ nu sia nu si dze eye wòhiã la na srɔ̃a. Nyɔnu hã newɔe na srɔ̃a nenema ke, elabena srɔ̃nyɔnu mekpɔ ŋusẽ ɖe eya ŋutɔ ƒe ŋutilã dzi o, ke boŋ srɔ̃ŋutsu lae kpɔ ŋusẽ ɖe edzi. Nenema ke srɔ̃ŋutsua hã mekpɔ ŋusẽ ɖe eya ŋutɔ ƒe ŋutilã dzi o, ke boŋ srɔ̃nyɔnu lae. Migate mia ɖokui mia nɔewo o, negbe mia ŋutɔwoe lɔ̃ ɖe edzi do ŋgɔ be yewoanɔ anyi nenema hena ɣeyiɣi aɖe, avo ado gbe ɖa. Ke ne eva eme nenema hã la, migate ɖe mia nɔewo ŋu kaba, elabena ne miete ŋu do dzi ɖu mia ɖokui dzi o la, Satana ava te mi akpɔ. Megblɔ esia be mana mɔ mi le nu sia ŋuti, ke menye se dem mele na mi o. Ɖe madi be ame sia ame nanɔ anyi abe ale si nye ŋutɔ meli ene hafi Ke ame ɖe sia ɖe xɔ nunana tɔxɛ tso Mawu gbɔ. Ame sia ame tɔ to vovo tso nɔvia tɔ gbɔ. Ke le ame siwo si srɔ̃ mele o kple ahosiwo gome la, madi be magblɔ na wo be, ne wole anyi srɔ̃maɖee abe ale si meli ene la, enyo na wo. Evɔ la, Nenye be womate ŋu aɖu wo ɖokui dzi o la, ekema woaɖe srɔ̃. Elabena anyo be ame naɖe srɔ̃ wu be fieŋuifieŋui nanɔ fu ɖem nɛ. Le srɔ̃tɔwo gome la, medi be made se na wo, ke menye nyee le sea dem o, Aƒetɔ la boŋue. Se lae nye be srɔ̃nyɔnu negaklã ɖa tso srɔ̃a gbɔ o, nenye be ewɔe la, Ekema nenɔ anyi srɔ̃maɖee alo negbugbɔ wɔ ɖeka kple srɔ̃ŋutsua, eye wòatrɔ ayi egbɔ. Srɔ̃ŋutsu hã negagbe srɔ̃a o. Menye Aƒetɔ lae le esia gblɔm o, ke nye ŋutɔ medi be magblɔ na ame mamlɛawo be, Nenye be srɔ̃ le ŋutsu xɔsetɔ aɖe si, eye nyɔnua menye xɔsetɔ o, evɔ wòdi be yeanɔ atsuƒea la, ŋutsua megagbee o, Azɔ ne nyɔnu aɖe ɖe ŋutsu aɖe, si menye xɔsetɔ o, evɔ ŋutsua lɔ̃ be yeayi edzi anye srɔ̃a la, nyɔnua megagbee o, elabena srɔ̃ŋutsu dzimaxɔsetɔ la ŋuti kɔ le srɔ̃nyɔnua ta. Nenema ke srɔ̃nyɔnu dzimaxɔsetɔ la hã ŋuti kɔ le srɔ̃ŋutsua ta. Ne ɖe mele nenema o la, anye ne mia viwo ŋu mekɔ o. Ke abe ale si wolée ene la, wo ŋu kɔ. Azɔ nenye be srɔ̃tɔawo dometɔ si menye xɔsetɔ o di be yeaklã ɖa tso esi nye xɔsetɔ gbɔ la, neheyi faa. Ne eva eme alea la, se aɖeke mebla nɔvi xɔsetɔ la le go sia me o. Ɖeko Mawu di be míanɔ anyi le ŋutifafa me. Ame aɖe menya nu o, wò nyɔnu, ɖewohĩ wòe ava xɔ srɔ̃wò ɖe agbe. Nenema ke wò srɔ̃ŋutsu, ɖewohĩ wòe ava xɔ srɔ̃wò ɖe agbe. Azɔ la, ame sia ame nenɔ agbe abe ale si Aƒetɔ la nɔe la ene, eye nenɔ anyi Abe ale si wòle hafi Mawu yɔe la ene, esia nye nye ɖoɖo na hameawo katã. Nenye be wotso aʋa na ame aɖe hafi woyɔe la, megati dzi be yeaɖe dzesi siwo ku ɖe aʋatsotsoa ŋu la ɖa le ye ŋu o. Nenema ke nenye be wometso aʋa na ame aɖe hafi woyɔe o la, megatsi dzi be wonetsɔe na ye kokoko o. Ne wotso aʋa na ame aɖe alo wometsoe nɛ o la, menye naneke kura o. Ke Mawu ƒe ɖoɖowo dzi wɔwɔe nye nu si le vevie. Ame sia ame nenɔ nɔnɔme si me wòle hafi woyɔe wòva zu xɔsetɔ la me faa. Ku vie nènye hafi woyɔ wòa? Mewɔ naneke o. Evɔ la, nenye be àte ŋu awɔ mɔnukpɔkpɔ sia ŋu dɔ azu ablɔɖevi la, tso ɖe eŋu nàwɔe, elabena ame si nye kluvi hafi Aƒetɔ la yɔe la, ezu Aƒetɔ la ƒe ablɔɖevi, nenema ke ame si nye ablɔɖevi hafi woyɔe la, ezu Kristo ƒe kluvi. Ƒe gãe woxe ɖe mia ta.

Le ame siwo meɖe srɔ̃ o gome la, nyemexɔ ɖoɖo aɖeke tso Aƒetɔ la gbɔ na wo o, ke nu si gblɔ ge mala la nye nye ŋutɔ nye susu, elabena Aƒetɔ la ve nunye be amewo ɖoa ŋu ɖe ŋunye. Le nye susu nu la, le ale si xexea me le sesẽm le egbeŋkekewo me ta la, enyo be ame sia ame nanɔ anyi abe ale si wòli la ko ene. Ne srɔ̃ le asiwò la, Mègadi be yewoaklã ne yeavo o. Ne nyɔnu mele asiwò o la, mègatsi dzi be yeaɖe srɔ̃ o. Evɔ ne egaɖe srɔ̃ hã la, mewɔ nu vɔ̃ o. Eye ne ɖetugbi aɖe ɖe srɔ̃ la, mewɔ nu vɔ̃ o. Medi be maɖe eme na mi kɔtɛe be ame siwo ɖe srɔ̃ la le fukpekpe geɖe me to ge le xexea me. Nɔvinyewo, nu si gblɔm mele lae nye be ɣeyiɣi si woɖo la de vɔ o. Eya ta tso fifia dzi heyina la, ŋutsu siwo si srɔ̃ le la nenɔ anyi abe ɖe womeɖe srɔ̃ kpɔ o ene. Ame siwo le konyi fam hã nenɔ anyi abe ɖe womele konyi fam o ene. Ame siwo le dzidzɔ kpɔm hã nenɔ anyi abe ɖe womele dzidzɔ kpɔm o ene. Ame siwo le nu ƒlem hã nenɔ anyi abe ɖe naneke mele wo si o ene. Ame siwo tsɔ xexemenuwo didi ɖo dɔe be wo katã nanye yewo tɔ nenɔ anyi abe ɖe wometsɔ ɖeke le xexemenuwo me o ene. Elabena nɔnɔme si le xexe sia me si fifia la nu le yiyim. Nye didie nye be miagati dzimaɖeɖi o. Ŋutsu si meɖe srɔ̃ la tsia dzi ɖe Aƒetɔ la ƒe dɔwo ŋu, eye wòdina vevie be yeadze eŋu. Ke ŋutsu srɔ̃tɔ la tsia dzi ɖe xexemenuwo ŋu, eye wòdina vevie be yeadze ye srɔ̃ ŋu. Ale wòtia evedomesi. Nenema ke nyɔnu alo ɖetugbui srɔ̃manɔsitɔ hã tsia dzi ɖe Aƒetɔ la ƒe dɔwo ŋu. eye wòdina vevie be yeƒe ŋutilã kple gbɔgbɔ siaa nanɔ kɔkɔe. Ke nyɔnu srɔ̃tɔ tia dzi ɖe xexemenuwo ŋu, eye wòdina vevie be yeadze ye srɔ̃ ŋu. Mele esia gblɔm na mi le mia ŋutɔwo miaƒe nyonyo ta. Ke menye ɖee mele didim be mana miaxaxa o. Ɖeko medi be ɖoɖo nyuitɔ nanɔ anyi ne miavo atsɔ susu ɖeka ahasubɔ Aƒetɔ lae. Ne ŋutsu aɖe le zɔzɔm kple ɖetugbui aɖe si wòava ɖe, eye wòkpɔ be yemele nuteƒe wɔm ɖe ɖetugbui la ŋu o, le ale si dzodzro le ŋu sẽm le ye me ta, eye wòdi be yeaɖee la, neɖee faa abe ale si wòdi la ene. Vɔ̃ aɖeke mele eme o. Ke ame si naneke mele fu ɖem na o, eye wòte ŋu ɖo eɖokui dzi heɖoe kplikpaa be yele nyɔnu si wotsɔ na ye la ɖe ge godogodo la, ewɔe nyuie. Ale ŋutsu si ɖe nyɔnu si wotsɔ nɛ la wɔe nyuie, ke ame si meɖe tɔ o la gawɔe nyuie wu. Se bla nyɔnu srɔ̃tɔ ɖe srɔ̃a ŋuti, zi ale si ŋutsua le agbe. Ke nenye be ŋutsua ku la, nyɔnua vo agaɖe ŋutsu bubu ɖe sia ɖe si wòlɔ̃ la faa. Evɔ la, ele be wòaɖee abe Kristotɔ ene. Le nye ya nye susu nu la, ne eti anyi srɔ̃maɖee la,

Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta enyi. Fifia la, medie maƒo nu tso nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na etrɔ̃ la ŋuti. Míenya baa be nunya le mí katã si, gake nunya ɖe wònana ame doa eɖokui ɖe dzi, ke lɔlɔ̃ ya ɖe wòtua ame ɖo. Ne ame aɖe bu be yenya nane la, menyae wòde edeƒe haɖe o. Ke ne ame aɖe lɔ̃ Mawu la, Mawu dze sii eyama. Azɔ le nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo ɖuɖu ŋuti la, míenya le nyateƒe me be trɔ̃ aɖeke mele xexea me o, eye Mawu bubu aɖeke hã meli o. Mawu ɖeka hɔ̃ koe li, míenya. Togbɔ be ame aɖewo xɔ se be mawuwo kple aƒetɔwo le dziƒo kple anyigba eye le wo gbɔ la, mawuwo kple aƒetɔwo sɔgbɔ kpaŋkpaŋ hã la, le míawo ya mía gome la, Mawu ɖeka hɔ̃ koe li, eyae nye Fofo la, ame si me nuwo katã dzɔ tso, eye eyae míele agbe na. Nenema ke aƒetɔ ɖeka hɔ̃ koe li, eyae nye Yesu Kristo, ame si dzi nuwo katã to va dzɔ, eye miawo hã miele agbe to eya ma me. Le nyateƒe me la, Ame geɖe menya nu sia alea o. Esi wònye trɔ̃subɔsubɔ ɖe wòma ame aɖewo vevie va se ɖe fifia gɔ̃ hã ta la, ne woɖu nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃ la, ewɔna na wo abe ɖe wotsɔe sa vɔe vavã na legba ene, elabena woƒe dzitsinya mesẽ ŋu o. Menye nuɖuɖue ana míadze Mawu ŋu o. Ne míegblẽ nu sia nu ɖuɖu la, megblẽ naneke le mía ŋuti o. Nenema ke ne míeɖui hã la, medo mí ɖe ŋgɔ le go aɖeke me o. Ɖeko mikpɔ nyuie be ablɔɖe si miekpɔ alea la nagava zu nuɖaɖia na ame siwo ŋu ŋusẽ mele o la o. Elabena kasia mikpɔ ame aɖe si ƒe dzitsinya mesẽ ŋu o. Kpɔ wò ame si nya nu si wɔm nèle. Nèle nu ɖum le trɔ̃ƒe. Ɖe wò nuwɔna sia made dzi ƒo na ame gblɔe sia be eya hã nadi be yeaɖu nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na legba oa? Ale nu si gɔme nɛ be yese hafi wɔ la na be ame gblɔe sia tsrɔ̃. Evɔ la, nɔviwò sia tae Kristo ku ɖo. Ale esi nèwɔ vɔ̃ ɖe nɔviwò xɔsetɔwo ŋu, eye nède abi woƒe dzitsinya ŋu esime wogbɔdzɔ ta la, èwɔ vɔ̃ ɖe Kristo ŋu. Eya ta nenye be nu si maɖu ana nɔvinye nawɔ nu vɔ̃ la, Ekema nyemaɖu lã akpɔ o, ne menye nenema o la, mava na nɔvinye nawɔ nu vɔ̃. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta asieke. Ɖe menye ablɔɖeme menye oa? Ɖe menye ame dɔdɔe menye oa? Ɖe nyemekpɔ Yesu mía Aƒetɔ la oa? Menye miawoe nye dɔ si mewɔ na Aƒetɔ la ƒe dzesi oa? Ne nyemenye ame dɔdɔ kura o hã la, menyee na miawo ya teti. elabena miawoe nye nye kpeɖodzinu be Aƒetɔ la ƒe ame dɔdɔe menye vavã. Ɖokuinuɖeɖe si le asinye na ame siwo di be yewoadom akpɔ anya ame si menye lae nye sia, Ɖe medze be woana nuɖuɖu kple nunono mí oa? Ɖe míekpɔ mɔ akplɔ srɔ̃nyɔnu ɖe ŋuti azɔ mɔe abe ale si ame dɔdɔ bubuawo, Aƒetɔ la nɔviwo kple Kefa hã wɔnɛ ene oa? Alo nye kple Barnaba ɖeɖe koe wòle be míawɔ dɔ kokoko akpɔ mía ɖokui dzia? Asrafo kae wɔa aʋa gaxea fe na eɖokui? Ame kae dea waingble eye meɖua kutsetseawo ƒe ɖeke o? Alo ame kae kpɔa lãha dzi, ke eya ŋutɔ menoa nu tsia ƒe ɖe o? Menye amegbetɔwo ƒe ɖoɖo nu ɖeɖe koe mele nya sia gblɔm ɖo o, Se la hã gblɔ nenema ke. Woŋlɔ ɖe Mose ƒe se la hã me be, Mègabla nu na nyitsu si le mɔli dugum la o. Nyitsu tɔe le vevie na Mawu loo alo míaƒe nya boŋ wònye gblɔm wòle. Míawo tae wòŋlɔe da ɖi ɖo, elabena ele be ame si dea agblea kple ame si ŋe nukua la katã nanɔ mɔ kpɔm be Yewo dometɔ ɖe sia ɖe le nuku si yewo ŋe la ƒe ɖe ɖu ge. Ne míeƒã gbɔgbɔmenukuwo ɖe mia me, eye emegbe míeva kpɔ gome le xexemenu siwo su mia si me la, ɖe míeba mia? Ne miena ame bubuwo kpɔ gome sia ƒomevi la, ɖe mele be míawo boŋ míakpɔe geɖe wua? Togbɔ be wòle alea hã la, míewɔ ŋusẽ sia ŋu dɔ o, ke boŋ míetsɔa nu sia nu kpoo, elabena míedi be míatsɔ naneke axe mɔ na Kristo ƒe nyanyui la o. Ɖe mienya bena ame siwo wɔa dɔ le gbedoxɔ me la, gbedoxɔ mee wokpɔa woƒe nuɖuɖu tsonɛ oa? Gawu la, menye lã siwo tsɔ sa vɔe le vɔsamlekpui dzi la ƒe ɖe kee ame siwo subɔna le afi ma la ɖuna oa? Alea ke Aƒetɔ la ɖoe be ame siwo ɖea gbeƒã nya nyui la hã nakpɔ woƒe gbe sia gbe nuhiahiãwo tso nya nyui la gbɔgblɔ me. Togbɔ be mekpɔ mɔ awɔ ŋusẽ siawo ŋu dɔ hã la, nyemewɔ ɖeke ŋu dɔ o, eye nyemele agbalẽ sia ŋlɔm na mi be mabia nu si nye tɔnye gome la hã tso mia si o. Madi be maku boŋ wu be ame aɖe natsɔ nu si dzi mele dadam ɖo la awɔ nu tsɛe. Nyemekpɔ mɔ anɔ dadam be meɖea gbeƒã nyanyui la o. Ɖe woɖe gbe nam be magblɔe kokoko. Ne meka tsegbe nyanyui la gbɔgblɔ la, baba nam. Nenye ɖe esia tso nye ŋutɔ nye didi me la, anye ne fetu anɔ eme nam. Ke menye nye ŋutɔe le egblɔm le ɖokuinye si o. Dɔdeasie wònye nam be mawɔ. Azɔ fetu kae le eme nam? Eya koe nye be magblɔ nya nyui la fetumaxɔe, eye nyemawɔ ŋusẽ si dzem le eme la hã ŋu dɔ na ɖokuinye o. Togbɔ be mevo keŋ eye mele ɖokuinye si hã la, metsɔ ɖokuinye wɔ kluvi na ame sia ame, be ne nye asi nate ŋu asu ame geɖe dzi ne woatrɔ dzi me. Ne mele Yudatɔwo dome la, mewɔa ɖokuinye Yudatɔe be maɖe wo ameawo. Togbɔ be nye ŋutɔ nyemele sea te o hã la, ne mele ame siwo le sea te la dome la, mewɔa ɖokuinye abe ame si le sea te la ene, be maɖe ame siwo le sea te la hã. Nenema ke ne mele ame siwo mele sea te o la dome la, mewɔa ɖokuinye wo dometɔ ɖekae, bene maɖe woawo hã. Esia mefia be nyemewɔa Mawu ƒe se dzi o, ke boŋ be Kristo ƒe se la tee mele. Ne mele ame beliwo dome la, mewɔa ɖokuinye ame belii be maɖe wo. Mezu nu sia nu ƒomevi na ame sia ame ƒomevi, bena aleke kee wòanɔ hã la, maɖe wo dometɔ aɖewo godoo. Nyanyui la tae mewɔa nu siawo katã ɖo, bena makpɔ gome le yayra si le eme la me. Mienyae bena ne dudimekelawo le du ƒum la, Wo dome ame sia ame ƒua du aya, ke ame ɖeka koe xɔa dziɖuɖu nunana la. Eya ta miƒu dua nyuie ne miaxɔ nunana la. Dudimekela ɖe sia ɖe ɖoa eɖokui dzi le nu sia nu me. Ewɔa esia be yeaxɔ dziɖuɖu dzesi si gblẽna la. Ke míawo ya la, dziɖuɖu dzesi si megblẽna gbeɖegbeɖe o la nyam míele. Eya ta nyea nyemeƒoa du glɔmɔglɔmɔ o. Nenema ke nyemedaa akɔ ɖe yame hã o, ke boŋ mewɔa funyafunya nye ŋutilã heɖua edzi. Ne nyemewɔe alea o la, maɖe gbeƒã nya nyui la na amewo vɔ tso, ke nye ŋutɔ ya la, womakpɔ ŋudzedze le ŋunye o.

Nɔvinyewo, medi be mianya be mía tɔgbuiwo katã nɔa lilikpo la te, eye wo katã woto Ƒu Dzĩ la me do. Ale wode mɔti ta na wo le lilikpo la kple ƒu la me, eye wozu Mose yomedzelawo. Wo katã woɖu gbɔgbɔmenuɖuɖu ma ke, gaheno gbɔgbɔmenunono ma ke. Gbɔgbɔmegakpe si nɔ zɔzɔm kpli wo la metie wono. Agakpe siae nye Kristo. Ke mía tɔgbuiwo dome ame aɖewo ƒe nu medze Mawu ŋu o, eya ta wotsrɔ̃ le gbea dzi. Nu siawo zu kpɔdzidze le nya gbem na mí be ne míawo hã míagawɔ nu vɔ̃ɖi abe woawo ene o. Migasubɔ trɔ̃ abe ale si wo dometɔ aɖewo wɔ la ene o. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, Dukɔ la va ɖi anyi be yewoaɖu ŋkekenyuie. Ke esia va trɔ zu ahamunuwɔwɔ kple ahasiwɔwɔ ƒe ɣeɖuɖu. Mele be míaƒo ta ɖe agbe baɖa nɔnɔ me abe ale si wo dometɔ aɖewo wɔe la ene o. Nu sia he ku vɛ na wo dome ame akpe blaeve vɔ etɔ̃ sɔŋ le ŋkeke ɖeka dzi. Migana míate Aƒetɔ la kpɔ abe ale si wo dometɔ aɖewo tee kpɔ eye daawo tsrɔ̃ wo la ene o. Migalĩ liʋĩliʋĩ abe ale si wo dometɔ aɖewo lĩi eye nugblẽla va tsrɔ̃ wo gbidii la ene o. Nu siawo va dzɔ ɖe wo dzi abe kpɔ dzidze ene. Woŋlɔ wo da ɖi be, Mí ame siwo le agbe le ɣeyiɣi mamlɛ siawo me la, míasrɔ̃ nu tso wo me. Le esia ta la, ame si susu be yele tsitre la, nekpɔ nyuie ne magadze anyi o. Ale si wotea amegbetɔ bubuwo kpɔnɛ la, nenema ke ko wotea miawo hã kpɔnɛ. Ke Mawu wɔa eƒe nya dzi, eya ta mele mɔ ɖe ge be woate mi akpɔ wòawu ale si miate ŋu atsɔ la o. Afia mɔ si miato ado le eme la mi, bene miate ŋu aɖu tetekpɔa dzi. Eya ta nɔvinyewo, mitsri trɔ̃subɔsubɔ. Mele nu ƒom na mi abe ame nyaa nuwo ene. Mia ŋutɔwo mida nya si gblɔm mele na mi la kpɔ. Ne míeno nu le kplu si dzi mí katã míebia yayra ɖo nu la, ekema míekpɔa gome le Kristo ƒe ʋu la me. Nenema ke ne míema aboloa heɖu la, ekema míekpɔa gome le Kristo ƒe ŋutilã me. Togbɔ be miesɔ gbɔ hã la, Esi wònye abolo ɖeka ko ŋudɔ míewɔna ta la, mí katã míezu ŋutilã ɖeka. Mikpɔ Israel-viwo ɖa, ame siwo ɖua nu si wotsɔ sa vɔe la, ɖe menye Mawu subɔm woawo hã wole le vɔsamlekpuia ŋgɔa? Nu ka ta mele nya siawo gblɔm ɖo? Ɖe mele gbɔgblɔm be lã si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃ alo trɔ̃ la ŋutɔ nye nu vavã aɖe loo? Kpao, Menye nenema gblɔm mele o. Nya si gblɔm mele lae nye be nu si trɔ̃subɔlawo tsɔ sa vɔe la, gbɔgbɔ vɔ̃woe wotsɔe sa vɔe na, ke menye na Mawu o. Nyemedi be miade ha kple gbɔgbɔ vɔ̃wo o. Miate ŋu anɔ nu nom le Aƒetɔ la ƒe kplu nu, aganɔ enom le gbɔgbɔ vɔ̃wo hã tɔ nu o. Nenema ke miate ŋu anɔ nu ɖum le Aƒetɔ la ƒe kplɔ̃ ŋuti, aganɔ eɖum le gbɔgbɔ vɔ̃wo hã tɔ ŋuti o. Ɖe míele didim be Aƒetɔ la nado dziku aʋa ŋua? Ɖe míesesẽ wu eya amea? Amewo gblɔna be, Woɖe mɔ be míawɔ nu sia nu, ke menye nu sia nue nyo na ame o. Woɖe mɔ be míawɔ nu sia nu, ke menye nu sia nue doa ame ɖe ŋgɔgbe o. Ame aɖeke negadie ya ŋutɔ ɖokui tɔ o, ke boŋ nedie ehavi ƒe nyui. Lã sia lã si wole dzadzram le asime la, miɖui faa. Migana miaƒe dzitsinya naɖe fu na mi, mianɔ egɔme biam o, elabena mawunya gblɔ be, Aƒetɔ la tɔe nye xexea me kple nu sia nu si le eme la. Ne ame aɖe, si menye xɔsetɔ o, kpe mi be miva ɖu nu kple ye, eye mielɔ̃ yi la, miɖu nu sia nu si wòtsɔ ɖo mia kɔme la faa, eye migana miaƒe dzitsinya naɖe fu na mi mianɔ egɔme biam o. Ke ne ame aɖe gblɔ na mi be, Wotsɔ nuɖuɖu sia sa vɔe la, migaɖui o. le ame si gblɔ nya la kple dzitsinya ta. Menye wò ŋutɔ wò dzitsinyae mewɔnɛ o, ke boŋ ame la tɔe mewɔnɛ. Ame aɖe abia be, Nu ka ta wòle be ame bubu ƒe dzitsinya naxe mɔ na nu si nyea mekpɔ mɔ awɔ laa? Ne meda akpe na Mawu ɖe nye nuɖuɖu ta la, aleke wɔ woagabu fɔm ɖe nu si ta meda akpe ɖo laa? Ale ne miele nu ɖum alo miele nu nom alo miele nu bubu ɖe sia ɖe wɔm la, miwɔ wo be miatsɔ ade bubu mawo ŋu. Migana miaƒe nuwɔna aɖeke naɖia Yudatɔwo, Helatɔwo alo Mawu ƒe hame la nu o. Le nye ŋutɔ gome la, medina be nye nuwɔna nadze ame sia ame ŋu le nuwo katã me. Nyemedia nye ŋutɔ ɖokuinye tɔ o, ke boŋ media ame bubu geɖewo tɔ, ale be woate ŋu axɔ wo ɖe agbe.

Mikpɔ nye nuwɔna miawɔ abe ale si nye hã mekpɔa Kristotɔ wɔna la ene. Mekafu mi, elabena mieɖo ŋku dzinye le nu sia nu me, eye gawu la, mielé kɔ nu siwo meɖo anyi na mi la me ɖe asi, abe ale si mefia mi la ene. Ke medi be eme nakɔ na mi be Kristoe nye ŋutsu sia ŋutsu ƒe tatɔ, srɔ̃ŋutsue nye srɔ̃nyɔnu ƒe tatɔ, eye Mawue nye Kristo ƒe tatɔ, ŋutsu si tsyɔa nu ta hafi doa gbe ɖa alo ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi la, mede bubu eƒe tatɔ ŋu o. Ke nyɔnu si metsyɔa nu ta hafi doa gbe ɖa alo ɖea gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi o la,